नमस्कार हम छी कपिल कुमार आओर अहाँसभ देख रहल छी मिथिला मैथिलीके लेल समर्पित अहाँसभके अपन लोकप्रिय यूट्यूब चैनल अनमोल मिथिला आइ हम पहुँचल छी सौराठ सभागाछी ई सौराठ सभागाछी जे विश्व भरिमे मैथिल ब्राह्मणके विवाह सम्बन्धी निर्णय स्थलीके तौरपर प्रसिद्ध रहल अछि जतय एक समयमे एक दिनमे लाखक लाख ब्राह्मण जुटैत छलाह सालक सुधीक अन्त अखाढ़ मासमे नओ दस दिवसीय अतऽ सभावासके दौरान सिर्फ मिथिले नहि विश्व भरिमे कोना कोनामे बसल मैथिल ब्राह्मण सब अतऽ पहुँचै छलाह आओर अपन क्षमताके अनुसार अपन कन्याके योग्यताके अनुसार योग वर्गके चयन करै छलाह आओर एहिठामके पंजीकार महोदय सब ओकर स्वीकृति लेलाके बादमे विवाह सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यके सम्पादित करै छलाह ई बात आब इतिहासक बात भऽ गेल छै लेकिन कहल जाइ छै इतिहास अपना आपके दोहराबै छै आइ ओहि सौराठ सभा गाछीमे तेरह नवम्बरके एक दिवसीय सवा करोड़ पार्थिव लिंग पूजनके आयोजन कयल जा रहल अछि जाहिमे समस्त मिथिला आओर मिथिलाके बाहर रहऽवला मैथिल जनसभ पहुँच रहल छथि लाखक लाख संख्यामे पहुँच रहल छथि एक दिनमे सवा करोड़ पार्थिव लिंगके पूजन केनाइ अपना आपमे अश्वमेध यज्ञके समान छै आओर ई जे देख रहल छियै ओकर तैयारी अन्तिम चरणमे छै लगभग ई पाछा कहबनि हम अपन मित्र कैमरामैनके जे देखा देथुन जे माटि परिचालन कऽ कऽ राखल गेल छै शुद्धताके साथ राखल गेल छै जाहिमे गङ्गाजलके द्वारा ओकरा सानल जेतै जाहिमेसँ शिवलिङ्ग बनतै एहि कुण्ड सभके निर्माण भऽ रहल छै जतऽ हवन हेतै आओर विभिन्न पण्डा पण्डालमे विभिन्न तरहके कुण्ड सब बनि रहल छै रङ्ग रोगन भऽ रहल छै आओर एकर बादमे ई सब पण्डाल सबके निर्माण भऽ रहल छै एहि विषय वस्तु पर एतऽ जे पार्थिव लिङ्ग पूजन भऽ रहल अछि ई किया भऽ रहल अछि ओकर पाछा की उद्देश्य छै एहि विषय वस्तु पर हमसब बात करब एहि संयोजन एहि आयोजनके संयोजन समितिके अध्यक्ष श्रीमान मनोज झाजीसँ हुनकासँ जानब जे ई पूजाके पाछाँ उद्देश्य की छै सौराठ गाछीके सौराठ सभा गाँवके की महत्व छै मनोज झा जीसँ एहि विषय वस्तु पर हमसभ बात कर जा रहल छी मनोज जी अनमोल मिथिला में अहाँके स्वागत अछि मनोज जी पहिल सवाल ई अछि जे सवा करोड़ एक दिवसीय पार्थिव लिंग पूजन के आयोजनक पाछा की उद्देश्य एकर उद्देश्य अछि एकमात्र विश्व कल्याणार्थ विश्वमे पछिला दिनमे जतेक जे महामारी उठल अकाल मृत्यु सब उठल अनेक तरहक आ युद्धके सञ्चालन भेल अनेक तरहक अशान्तिके कारण बनल एहि सब निवारणार्थ एकेटा सबसँ पैघ पूजा अछि ओ अछि देवाधिदेव महादेवके ओहोमे सबसँ उत्तम पार्थिव शिवलिङ्गके ओहि सब निवारनाथ विश्व में जँ अगर कतहु शांति हेतै और हर जगह अगर शांति हेतै तऽ मिथिलांचल के सेहो अपने आप में शांति अकाल मृत्यु आ कोनो तरह के अशांति के ऐसा है मनोज जी सौराठ सभा गाछिए में माधेश्वरनाथ महादेव छथि गाँवे में प्रसिद्ध सोमनाथ महादेव छथि ई पार्थिव लिंग पूजन के पर विशेष जोर किया अतः भऽ सकैया जे मंदिर छै सोमनाथ महादेव छथि महादेश्वरनाथ महादेव छथि तऽ ओहिठाम पूजन भऽ सकैत छलै विभिन्न तरहके पूजन भऽ सकैत छलै पार्थिव लिंग पूजन किए पंचतत्वके ई शरीर बनल अछि आ पूरे दुनियामे एकेटा एहन ब्रह्मांडमे एकेटा एहन पदार्थ अछि पदार्थ अछि जे पंचतत्व जाहिमे भेटै छै ओ सिर्फ मैटरेटा अछि ई भूषण पर एहि भूमि पर एहि माटि पर जैसे पृथ्वी के बनल अछि ओहि माटे में पंच तत्व के छै और पंच तत्व से मोन के उत्पन्न छै ताहि दुआरे शारीरिक कोनो तरह अशांति के शारीरिक अशांति के पंच तत्व के ओहि पार्थिव आ माटि में मिला के ओहि पंच तत्व के विलीन कयल जाइ छै ओहि आ, कि जो, आ, आ, कि, आ, एहि तरहक अशांति के विलीन कयल जाइ छै ओहि दुआरे पार्थिव लिंग सबसँ उत्तम एकटा बात आओर जे एहिठाम मधुबनियोमे सौराठ सभागाछीमे जेना माधेश्वरनाथ महादेव छथि सोमनाथ महादेव छथि कपिलेश्वरनाथ छथि विभिन्न तरहके आओर विभिन्न प्रसिद्ध महादेव स्थान छै आओर विशाल प्राङ्गण छै तऽ ई पार्थिव शिवलिंग पूजन करऽके लेल सिर्फ सौराठ गाछीके चयन किएक एकर पाछा की उद्देश्य कहल जाइत अछि जे मिथिलाञ्चलके धूरी सौराठ सौराठके सभा गाछी मिथिलाञ्चलके धूरी कहल गेलैए आओर कोनो काम अगर धूरी लगसँ शुरुआत हेतै तऽ निश्चित रूपसँ परिधिके कोनो काज अगर परिधेपर शुरू हेतै तऽ चारू तरफ कखनो नहि पहुँच सकै छै तरङ्ग अगर धूरी लगसँ उठै छै तऽ ओकर चारू कात परिधि तक पहुँचै छै जे हमरा अपना रिसर्च खोजके अनुसार सीता स्वयंवर जे भेल छल से धरती इएह अछि गार्गी आओर याज्ञवल्के जे संवाद भेल छल ओ धरती इएह अछि जनकके कोनो तरहक शास्त्रार्थके जे सभा आयोजन भेल अछि ओ जगह इएह अछि सौराठ अपने आपमे एहन अद्भुत जगह अछि जाहिमे आ एहि तरहक आयोजनके लेल सबसँ उपयुक्त कहल जाइ छै जे इतिहास अपना आपके दोहरबै छै जे सीता स्वयंवर तऽ भेल छल एक समयमे जब ई प्रथा एतऽ छल जे हर धिया अपन अपन वरके खोजै छलखिन हेँ अपना हिसाबसँ ओकर वर्णन करै छलखिन हेँ ओ इतिहास अपना आपके दोहरबैत आ मिथिलामे पछिला सात सए सालसँ ई सम्राट सभा गाछीमे वएह चीजके आयोजन होइत छल आओर एतऽ देश विदेश सहित मिथिलाञ्चलके लोक आबिकऽ अपना धियाके लेल एतऽ बर खोजै छलाह आओर अपना पसन्दके अनुसार अपना व्यक्तित्वके अनुसार बर खोजिकऽ ओ लऽ जाइ छलाह अपना धियासँ बियाहै छलथि हँ आइयो ओ सभावास लगैत अछि लेकिन आब तऽ प्रतीकात्मक भऽ गेल लेकिन कोनो समयमे ई मिथिलाञ्चलके एकटा एहन विशिष्ट स्थान छल ताहि लऽ कऽ ई कार्यक्रमके आयोजन आओर खास कऽ कऽ जे तऽ कहल जाइत अछि जे जाहि दिन एतऽ सावा लाख ब्राह्मणके जुटान भऽ जाइ छलै ने ततुका गाछमे लागि जाइ छलै ओहन ओहन सावा लाख एहि सात सौ सालमे नहि जानि कतेक बेर भेल जाहि पर जाहि धरती पर सावा लाख ब्राह्मण पर धूलि पड़ल छै ओ धरती एकटा अनमोल अपने आपमे

जहन कि सीता स्वयंवर मैत्री गार्गीयके जे बात छै तऽ महाभारतके सवा पाँच हजार वर्ष भेलै ओहिसँ हजारो साल पहिले महाभारत महाभारतसँ पहिले रामायणके काल अबै छै तऽ ई समझसँ आम आदमीके समझसँ या हमरो समझसँ बाहरके वाला बात अइ जे हजारो हजारो साल पहिले एतऽ शास्त्रार्थ भेलै सीता स्वयंवर भेलै मैत्री गार्गेके शास्त्रार्थ भेलनि आओर सात सए वर्षके बादमे ई सौराठ सभा गाछीके लगलै ई दुनूके मिलान नहि सम्भव लागि रहल छै इतिहास सदियों सदियों तक जहन कतौ कोनो घटना होइ छै फेर इतिहास ओकरा दोहराबै छै ओकर नहि कोनो निश्चित काल निश्चित समय नहि निश्चित स्थान नहि निश्चित विशेष आ भौगोलिक स्थिति होइ छै ओ परिस्थितिके साथ ब्रह्माण्डके अपन अपूर्णताके साथ साथ चीज अपन बदलैत रहै छै ओ देश काल परिस्थितिके अनुसार चीज बदलैत रहै छै ओहि अनुसार कोनो समयमे ई मिथिलाके राजधानी छल इएह जगह इएह जनकपुर छल तऽ शास्त्रमे कहल जाइ छै कि जीववत्सा नदीके पूर्वी किनारपर राजा जनकके पुर छल यानी राजधानी छल हुनकर अपन कैंपस छल आओर पश्चिमी किनारपर सीता स्वयं ओहि जीवसा नदी एखन अपभ्रंश भऽ कऽ जीवस नदी कहल छै जीवस नदीके जँ अगर भौगोलिक स्थिति देखल जाय एखन तऽ ओकर पूर्वी किनारपर एखनो जनकपुर अपभ्रंश भऽ कऽ जनकपुर भऽ गेल अछि आओर पश्चिमी किनारपर जे सौराठ अछि सौराठ नामक जगह अछि ओ पश्चिमी किनारपर एखनो ओहिना विद्यमान अछि कालान्तरमे देश काल परिस्थितिके अनुसार नाम जगहके हमेशा चेन्ज होइत रहै छै नाम व्यक्ति या विशेष काल या भावक स्थितिके अनुसार निर्धारित होइत रहै छै या व्यक्ति विशेषके नाम पर निर्धारित होइत रहै छै मुदा जगह तऽ वएह रहै छै एहिके सङ्गे अनेको साक्ष्य एहन अछि जे साबित करैत अछि जे मिथिलाके ओ जगह राजा जनकके ओ राजधानी एहिठाम छल राजा जनक के छोट भाई के नाम कुशध्वज छल और स- हर राजा के अपन एकटा प्रोटोकॉल होइ छै ओहि प्रोटोकॉल के अनुसार आ, कुशध्वज के जे जगह जे हुनकर जे अपन पुर छलनि हेँ, अपन जे कैंपस छलनि हेँ, वएह जगह एखन अपभ्रंश भऽ कऽ कनैल भऽ गेल छै कारगिल और याज्ञवल्क्य के जे ऐतिहासिक संवाद भेल छल ओ जे ऐतिहासिक सभा भेल छल जाहिमे कहल जाइत अछि जे सात लाख ब्राह्मण एतऽ उपस्थित रहै तऽ ओहि बीचमे जा गार्गी आओर याज्ञवलके संवाद ओ ऐतिहासिक संवाद भेल छल ओहि सात लाख ब्राह्मणके रहैके जतऽ व्यवस्था छल जतऽ ओ सब हुनका सबके ठहराव बनायल गेल छनि विश्रामके लेल जगह देल गेल छनि ओ सतलक्षा भऽ कऽ एखनो सतलक्षा कहल अछि हर राजधानीके जे एखनो कहल जाइ छै जे सैनिकके हेडक्वार्टर होइ छै ठीक ताहिसँ ठीक पाँच किलोमीटर पर चेकपोस्ट एखनो सौराठसँ पश्चिम कोना नामक जगह अइ जे कोनो समयमे ई पश्चिमी द्वार छल आओर ओतऽ ई गाँवके नाम आइयो ओ पौना ओहिना मानै छै जहन कहल जाइ छै जे कोनो राजधानीके पहिले अतिथिशाला जे बाहर रहै छै ओ अतिथिशाला कतहु बैठकी बिठौनी बिठौली एहि तर नामसँ अभिहित रहै छै आओर ओ जतऽ कतहु राजधानीके आसपास या बिठौनी बिठौली अहाँ देखबै तऽ जरूर ओतऽ कतहु ने कतहु राज परिवारके ओहिसँ एखनो बगलमे मिठौली अछि एखनो जे एहि कैम्पसके जे सीमा छल ओहिमे जे पश्चिमी द्वारके जे सीमा छल ओतऽ एखनो सीमा नामके गाँव अछि राजा जनकके जँ भौगोलिक स्थितिके अनुसार सीता स्वयंवरके जँ एतऽ देखबै तऽ कोनो वास्तुशास्त्रके अनुसार यज्ञके मालिक धनुष होइ छै आ धनुष जे कोनमे राखल रहै छै ओ दक्षिण आ पश्चिमके कोनमे दक्षिण आ पश्चिमके कोन होइत अछि तऽ ओतऽ धनुष राखल गेल छल आओर ओतऽ एखनो धमकी नामक गाँव अछि कहलियनि जे राम आओर लक्ष्मण जतऽ बैसल छलाह आओर लक्ष्मण शेषावतार छलाह तऽ निश्चित रूपसँ आग्नेय कोन छल ओहि आग्नेय कोनमे आओर हुनका ठीक बगलमे राम बैसल छलाह एखनो ओ जगह रामनगर वा राम रामनगर कहबैत अछि जे एखनो विद्यमान अछि आओर ठीक हुनका सामनेमे जे उत्तर आओर पश्चिमके कोनके वायव्य कोन कहल जाइ छै आओर ओहि जगहपर परशुराम बैसल छलाह जखन लक्ष्मण लक्ष्मण आओर परशुरामके बीच खट संवाद भेलै तऽ ओहिमे बाजल कोनमे परशुराम बैसल रहथि ओ जगह एखनो परशुराम अछि कहल जाइत अछि जे रहि रहिका रथिका यानी असुशाला आओर रथके ओतऽ ठहराव छल ओ असुशाला छल आओर असुशालाके हिसाबसँ रहि रथ ओतऽ रहै छल ओहिसँ रहिका एखन जतऽ कतहु राज पैलेस हेतै या राज परिवारके निवास हेतै अगल बगलमे बहुत ठाम अहाँके रही नामक

ओहि तरहे एकटा दूटा तऽ कहार नहि छल हेतै राज महिला राज महिला महिला तऽ एके दूटा तऽ नहि हेथिन ओहो सैकड़ो हेथिन ओहिके लेल सैकड़ो कहारियाके जरूरत पड़ैत हेतै तऽ एखनो बगलमे सीढ़ीके मतलब कहार होइ छै हुनका जे ओसभ छलखिन हेँ ओहिके लेल सीढ़ी पट्टी नामके जगह एखनो अवस्थित अछि जतय कहारसभ रहैत छलाह ओहि तरह जे राजाके जे अपन विशेष नौकर चाकर रहै छथिन हुनकर नाम संस्कृतमे प्रतिहारी अछि परिहारके नाम अछि बल बेलवार जे सैनिकके जे मुख्य रूपसँ जे दोसर पंक्ति होइ छै ओ बेल कहबै छलैए आओर ओकरा जे सुरक्षाके दृश्य राखल जाइ छलैए ओ जगहपर जे सैनिक ठहराव छलैए ओ बेलवार अछि बेला ही जतऽ भोजनशाला छलै कि दो दू बेलाके भोजन अपनोसभ कहावतमे कहै छै जे ही भरि कऽ खाउ

मनोज जी, पार्थिव लिंग पूजन के माध्यम स जे हमरा सब के गप भेल एहि मे बहुत सुंदर जानकारी देलनि। त मनोज जी ई त साबित भेल जे अपने जे कहलिय जे ई जनकपुर या सौराठ सभागाछी के की संबंध छै और जनकपुर जकरा कहल जा रहल एखन जे वर्तमान मे जनकपुर छै ओहि पर अपने के की कहब। कहल जाय त जे कराल जनक जे पचपनमा जनक छलाह जे कराल जनक जहन एकटा एतय एहन घटना क देलखिन एहन दुर्भाग्यपूर्ण एकटा घटना भेलनि और ओ एतऽसँ राष्ट्र विद्रोह एतऽ लोक जनता विद्रोह कऽ देलकै आ विद्रोहके कारण एतऽ एतऽसँ ओ चलि गेल एतऽ जहाँ राजा गायब भऽ गेलक राजधानी लेकिन एहि चीजके ओकरा गुप्त राखल गेलै बादमे खोजैत खोजैत ई पता चललै जे जतऽ एखन आ, वर्तमान जनकपुर अछि ततऽ ओ राजा छलाह जतऽ ओ राजा जाकऽ छुपल छलाह ओतऽ हुनका लोक पहुँचल आओर ओतऽ धीरे धीरे धीरे धीरे लोक जतऽ राजा रहतै ततहि राजधानी कहाबऽ लगतै फेर राजा ओतऽसँ एम्हर एलखिन नहि लेकिन कहबी इहो छै ओतऽ तऽ राजधानी जे बसले बाबू जनकपुरोके नाम पड़लै लेकिन कहबी इहो छै जखन कोनो व्यक्ति राष्ट्र आओर समाजसँ ऊपर भऽ भऽ जाइ छै ओकर बंध कऽ देल जाइ छै आओर मिथिलाञ्चलमे जहन करार जनक राष्ट्र आओर समाजसँ जहन ऊपर अपना आपके बुझऽ लगलखिन आओर ओहि तरहक उपकृत ओ केलखिन जैसे एतऽ जनता विद्रोह कऽ देलक तऽ एतऽसँ जाकऽ जनता हुनका राजाके एतऽ आनि आओर ओहि समयमे कराल जनकके समयमे राजधानी बनि गेल छल अहाँके बलिराजगढ़मे आओर बलिराज रोहित ओतऽ जाकऽ राजाके वध कऽ देल गेलनि ताहि दुआरे ओ बलि राजा गढ़ै छै आओर कोनो नाम नहि आओर ताहि दुआरे ओहि ओहि जगहके नाम एखनो बलिराजा लेकिन किछु आदमी कहै छै जे ओ राजा बलि जे प्रहलादके परपोत्र रहथिन या पोत्र रहथिन तिनका नाम पर अइ केओ आदमी कहै छथिन कि कोनो आओर राजाके छै तँ ई अपने मे एकटा एकटा न नया आ अद्भुत बात कहली जे राजा कराल जे छलखिन हेँ जनक मिथिला के जे ज राजा रहथिन हुनका ओतऽ वध कयल गेलनि। तँ मनोज जी एकटा बात एहिठाम सँ इहो बात अबै छै जे लोकतंत्र विश्व मे जे लोकतंत्र के एखन नाम लेल जा रहल छै जनतंत्र के नाम लेल जा रहल छै ओकर जननी के तौर पर वैशाली के नाम लेल जा रहल छै लेकिन अपने जे ई बात कहलियै ताहि सऽ तऽ इएह कहल जा सकै छै जे वैशाली आओर विदेह ई दुनू अपना समय मे ओहि समय मे स्वतंत्रो रहै कखनो दुनू एको रहै तऽ लोकतंत्र के जनतंत्र के उत्पत्ति अपने के अनुसार सऽ विदेह मे भेलै जहन राजा के बलि दऽ देल गेलनि तकरा बाद एतऽ जतेक जे पंचायत स्तर के जे चीज रहै जतय जतेक गण रहै ओ गण अपना आपके सम्पूर्ण एकटा चीज घोषित कऽ देलकै जे एतुका गण वएह बनला ओतुका प्रमुख व्यक्ति वएह बनला ओतुका मुख्य वएह भेला ताहि दुआरे मुख्यसँ मुखिया ओतय बनल लोकतंत्रके ओहीठामसँ शुरुआत अछि जनतंत्रके ओहीठामसँ शुरुआत अछि आओर लोकतंत्र वा जनतंत्रके सभसँ पहिल जननी मिथिला अछि बादमे इएह चीजके एडाप्ट कऽ कऽ वैशाली वएह फॉर्मेट अपनेलक और वैशाली के चीज क्या तो बाद में जाकर जिस समय वो फॉर्मेट अपनेलक और अपना आपको शक्तिशाली बनेलक तावत काल में मिथिला कमजोर भ गल छल और मिथिला वैशाली में मिल गल छल और तय द्वारे चीज वैशाली के नाम भेल जे लोकतंत्र के जननी वैशाली अछि लेकिन मूल कंसेप्ट मूल परिकल्पना लोकतंत्र के मिथिला तहन तऽ ई बात भऽ गेल जे कृष्णके जीवनमे जे योगदान देवकीके आओर यशोदाके छै जे पुत्र छथि देवकीके लेकिन कहाबै छथि तलाल जसोदाके तऽ कहऽके मतलब लोकतन्त्रके उत्पत्ति एहि मधुबनी एहि सौराठ सभागाछीके आसपासके नृत्यमे भेलै राजनके समयमे आओर बादमे जाकऽ ओ पल्वित पुष्पित भेल जे ओ कोरा भेटलै ओ वैशाली हँ बिलकुल सही सही मनुजी एकटा बात ई एतेक बड़का अपने सब जे आयोजन कऽ रहल छी अपना आपमे अश्वमेध यज्ञसँ कम नहि छै एहिमे बहुत सारा खर्च हेतै बहुत जनके आओर धनके आवश्यकता पड़तै एकर व्यवस्थाके की बात छै ई पूजा पूरा मिथिलाञ्चलके पूरा मिथिला समाजके द्वारा भऽ रहल छै पूजाके आयोजनमे जतेक काज भऽ रहल छै सब पूरा मिथिलाके सहयोगसँ भऽ रहल छै चाहे ओ पूजन कर्म सम्पन्न होय चाहे ओ आर्थिक रूपसँ जे कोनो खर्च भऽ रहल छै ओ पूरा मिथिलाके लोक द्वारा देल गेल आर्थिक सहयोगसँ सम्पन्न भऽ रहल छै एतऽ केओ व्यक्ति विशेष एहि पूजाके नहि प्रविष्ट कऽ रहल छथिन नहि केओ व्यक्ति विशेष जिनका जे श्रद्धा छै जिनका जे मोन भेलनि हेँ ओ चन्दा देलखिन हेँ ओ एक रुपैआ चन्दा सेहो भेलै एक लाख रुपैआ चन्दा सेहो भेलै किछु आदमी अपन सहयोगमे एक एकटा पार्ट लेलखिन हेँ किछु आदमी सहयोगमे कोनो एकटा चीज जेनाकि उद्घाट जे कहलखिन ओ हमरा दिशा हैत एहि तरहे विभिन्न विभिन्न चीज बहुत आदमी अपना अपना सहयोगसँ सम्पन्न करवा रहल छथिन हर आदमीके हर मैथिलके एहिमे आर्थिक सहयोग छनि आओर हर मैथिलके एहिमे तन मन धन तीनू छनि एहि दुआरे तन एहि दुआरे छनि जे अहाँ एहि पूजामे जे जाहि लायक छथि अहाँ सफाइएके काज करब तऽ अहाँ सफाइएके काज करब महादेव पूजा एकटा एहन पूजा छै जाहिमे तन मन धन तीनूके जरूरत होइ छै नहि तऽ ई तऽ पार्थिव लिङ्ग बनबैके गप छै एतऽ तऽ ई कोनो गप नहि छै जे पैसा कलेक्शन भऽ जेतै ओहिसँ चलू बाजारसँ मूर्ति खरीद कऽ लऽ आनू मकान मूर्ति बनेता ओतऽसँ खरीद कऽ लऽ आनू आ पूजा कऽ लेबै तऽ एतऽ एक एक आदमी जाबत तक महादेव बनेथिन नहि तऽ अपन मनसँ श्रद्धासँ जाबत महादेव बनेथिन ने ताबत तक एतऽ पूजन नहि हेतै आओर पूजन कर्मके लेल अर्थके जरूरत हेतै तऽ वएह सहयोगो कऽ रहल छथिन तऽ तन मन धन तीनू तीनूसँ पूरा मैथिल समाज सहयोग कऽ रहल छथि आ पूरा मैथिल समाजके द्वारा ई तमाम पूजन कर्म सम्पन्न भऽ रहल छै कोनो जी की किछु आदमीके सवाल छनि जे अपने सब एहि पार्थिव लिंग पूजनके माध्यमसँ अपन मिथिलामे राजनीतिक भूमिके तलाश कऽ रहल छी एहि आरोपमे कतेक सत्यता छै हम नहि राजनीतिक व्यक्ति छी आओर नहि हमरा राजनीतिसँ कोनो मतलब छै एहि पूजामे देखू जे हर वर्गके लोक हर पार्टीके नेता हमरा सहयोग ठाढ़ छथि तऽ हम एकरा केना मानब हम राजनीतिक विशेषता तऽ कऽ रहल छी हमरा गुलाबो यादव ओहिना कॉपरेट कऽ रहल जतेक सुमन महासेठ कऽ रहल जतेक सुनील महासेठ कऽ रहल छथि जतेक विनोद आनन्द झा कऽ रहल छथि जतेक संजय झा कऽ रहल छथि जतेक बचौल जी कऽ रहल छथि तऽ हमरा हर पार्टीके नेता एतऽ सहयोग कऽ रहल छथि हम एहि बातके केना मानब जे हम राजनीति नहि केलहुँ हम कोनो दल विशेषके नहि छी नहि हम कोनो राजनीतिक पार्टीके हम सदस्य छी नहि हम कोनो राजनीतिक पार्टीके कोनो तरहक हमर लगाव अछि ताहि दुआरे एहि चीजके कखनो नहि मानल जाय जे कोनो राजनीतिक विशेषतामे हम खोजि रहल छी या राजनीतिक या राजनीतिसँ हम कतहु प्रेरित छी एहि तरहके कुछ आदमी की कहब से सौराठ सभा गाछी स्थल पर अहाँ सब जे छै से पार्थिव लिंग पूजन करऽ के लेल क्या तो मर्द से तो हेतै नहि लग महिला के बढ़ावा पड़तै हुनका सब के एतराज छनि आपत्ति छनि जे अपने सब मैथिलानी के सौराठ सभा गाछी में उतार रहल छनि एहि पर कनि अपने के जान स्पष्टता चाहब हम पहले कहलहुँ हैं जब इतिहास अपना आपके दोहराबे तो सीता जहन स्वयं आबि कऽ वर्णन केने जँ इतिहास अपना आपके दोहरेलकै तऽ कोनो समयमे ई चीज छल हेतै जे हमरा धिया पितासभ आबि कऽ से ओ कर्तव्य करै छलखिन हेँ लेकिन हमरा धियाके सेहो एहि गाछीपर ओतबा अधिकार छनि हमर धी बेटीके एहि गाछीपर ओतबा अधिकार छनि एहिमे कोनो तरहक आपत्तिके बात नहि छै जे सीतारामके खुद वर्णन केलखिन ओहि सभामे आबि कऽ खुद हुनका गलामे माला डाललखिन माला पहिरलखिन एतऽ धिया सभके अबैके एतराज एहि जगह पर तऽ धिया सबके हमर धी बेटी सबके अयबाक चाही एहि जगह एहि पुण्य धरतीके हुनका सबके देखक चाही यह पुण्य धरती छै जतऽ गार्गी सन विदुषी याज्ञवल सन विद्वानके साथ जहन शास्त्रार्थ केलखिन सात लाख ब्राह्मणके बीचमे कि ओ हमर गार्गी धी बेटी छलै याज्ञवल्के जहन चुप भऽ जा पड़ल आ जनक गुम भऽ कऽ सभके सुनैत रहि गेलखिन कि ओ हमर धी बेटीके विदुषीके हमर प्रतीक नहि छै आइ गार्गी मैत्रेय सभ ईसभ हमर धी बेटी विदुषी छलथि तकर प्रतीक ओसभ छथि हमर धी बेटीसभ ओहिना आइके डेटमे आ ओहिना विदुषीसभ छथि आओर ओहि विदुषीके अधिकार छनि जे ओहि जगहपर हमसभ जा कऽ देखी जँ जानकीके हमसभ माय कहै छियनि तऽ जानकीके अपना आपके हमसभ धी बेटी कहै छियनि तऽ जानकीके सन्तान बुझै छी हमसभ जानकी निमित्त उल्लासित मन कहै छी जानकीके हमसभ भगवती कहै छी तऽ ओ हर भगवतीके हर जानकीके अधिकार छनि जे ओ मिथिला ओ मिथिलाके एहि सौराठ सभा गाछीमे आबथि आओर सौराठ गाछीके एहि धरतीके